wa n tiɛha eh, ni ko n yɛli ni pili kɔmɛdi saha shɛli n na puhi dundɔŋ ŋɔ zaa ka puhi nyin kuɣulani ŋɔ viɛnyɛliŋga mm. ka puhi management team maa viɛnyɛliŋga ka la ŋmɛ nu puhi yɛ ŋɔ nayili inshallah eh, ma ni yɛn yɛla ni pili kɔmɛdi saha shɛli n tiɛha n zuɣu na biɛla n dina ni mhm. mm, bikɔ kɔmɛdi nyɛla man yiŋ dundɔŋ ni kom ka ti toori nyura

so a yi lihi mbaŋ mini mma nima bin kpɛriti shɛm mm. di konko nyɛla irin bɔhimbu ka ti ni bɔhindili ti yiŋ dundɔŋ ni ok eh. ka di yɛla a nin ku neemi ka bi kpɛrita ka bi kpɛrita ma nin ni ku neegi mbaŋ mini mma kama bia ni yisina ka biɛɣu neegi ka a nyɛ ka eh, landlord mini amiliya ku mali zabili ŋɔ mm. ti ni nini neena hali ka ti paai tin paai shɛm ŋɔ ti bi nyɛ kama n baŋ mini ma nangban kpeeni kamani okay. irin doo mini paɣa ni ku zabiri yili ni ka yili baɣalingira nim kana ti pahari doo suɣuro bee ka pahari paɣa suɣuro mm-hmm. mm-hmm. laa bindii mm-hmm. kana ʒin bɛ tini n yaŋa an to yɛlima one of the funny thing shɛŋa an na min eh, eh, eh, an a ku yisina biɛhigu na an na min acrossi a ba mini a ma sunsuuni tam kam zaa a ku ʒiya ti teeli lari kura ma an to yɛlima kama n ba na min tima lahabali shɛli kamani din ŋuna maa mi booni lahabali kama o gba n daa gɔn nyɛ shɛli n bala ni o yi kpɛri la n so n daa ku zaŋ takara cheena ŋɔ hmm. n ti yuli ni biɛɣu ni atani ŋɔ ni bi sa chaŋ banki n ti yihi liɣiri ka bi zaŋ takara maa chani banki maa ni ai ni bi na bi kpɛ banki maa ni ka polingi tahi ni ŋɔ what do you want Okay. What do you want maa ka n baa yi kpɛrila n di pii na A'a. ka n baa kari dolo kpiri kpiri kpiri n ti goho bi ŋmaa zali ka boho ka wula ka bi bɔhi ti ka a gu- a bi bo- bi bo- bi yɛli ti yɛtɔɣa ka a guura ŋuni ta naan zuɣu bi bi lan baŋ tim maa O ne bila. Eh, ka a sɔŋ luɣi luɣi shɛli polo ka bi ti bi lan baŋ a bi zaa ni yɛriba A bi zaa ni yɛri, man sɔŋ yaa la ka zaŋ zaman daa o sɔŋ liɣiri sani la Mm, okay. so di kɔŋkɔŋ yi ku ʒɛ ti teeli Okay. nura lan yɛli ni o mini o- o biɛli n daa gɔri chɛni shɛli polo All right. n tiɛha ka o gba ku nyɛ nin galima maa maa mi nin galima gba pun yuugi ka mm-hmm. ma so ku nyɛ loba bee doo n bala n ku nyɛ loba baaji sabinli ŋɔ mm-hmm. n ku nyɛ bi n suŋ niŋ din na gbalini ka n baa ŋun yɛli min la waache ka o pihi o mini ba kpɛm ni chɛni ŋɔ ka n baa ŋun bi yɛli n ba kpɛm a mi n pihi waache ti dam kom n chaŋ ha ti ŋubi waache ŋɔ mm-hmm. n baa ŋun dolo ka bi pihirila waache bi pihiri waache ŋun yɛn ni pukpari so n dan chɛni pun ka di maa mi asiba bini ni dina tulimi mm. m baa ku chaŋ chaŋ ti zaŋ o zaŋ o nuu shihi lɔɣu maa din na tuli maa wan yɛn waache ŋɔ yi bi maagi maŋ karim maa din ti wɔbi noya o dala pure water ka naan yɛli n ba kpɛm maa ni o kpɛ yɔɣu ŋɔ ni ka yina ka mi ni ŋun yɛn chaŋ ti ʒini taambili gbuni ŋubili ka yina ka bi lan chaŋ yaha n ba kpɛm ŋun ʒim ti wum o n kuhi mɔɣu maa ni kai dɔri kpɛma fam ma ka m ba n ba kpɛm bɔha wula maa ni ŋɔ bindi ka m pihi maa ŋun yo a yɛlima ni a pihi bindi ka di ti lan nyɛ bindi ka a yɛlima ni a pihi bindi so din nim zaa yɛn kuli lele a mada malila yu papa eh, o yu papa nyɛla wula o yu papa nyɛla kɔhadi noli ni di gbunni